Khrihfabu bak ah hin kan thazaang ai hrual dih le kan mission zong hi Khrihfabu nih atu dothlennak, khuapau dothlennak kan timi te pawl zong na hin aa tam deuh in mission tangka ngei ciami pawl zong nih hin an chuah awk si ko lo maw timi ah hin thil chim pakhat ka duhmi um. Chial caan ahcun pastor te ni rian rak tuan si ruangah kan ralkap hna lei hruaitu zong nih meithal kam mah sinah up ding ko ti bantuk si tikah dohnak le delnak kharak um ve lo wakhan pastor lei hruainak kan fan kawl kharak foi deuh tuk le fan khatam tuk an kawl le phaisa van vai vuan tikah khan le pastor nih kan thiam lo kan tling lo la kan vai vuan ti kha voi khat win khan long kha du ve lo voi hni win khan long kha du ve lo khan kan rem than nam hai le kan tan rul ti than hau ti mi zon te khan zapi hruaitu le hruaitu chen ni theidiam kai nan tlang au che khat po kha am vam phor tu pol ni khan apam te na pam kha pastor khan tong a phun zaki binti khan tong la ka ban chim du mi kanan van the chiam kola i bawm si kan tia kan khatte lei kama zeihman nan thei lo nan hngal lo tia pastor te an ti hna kan pa lapo an ti hna tika khan khrifa bu ti he ai lo ve ta thiam ti kha mi pi ni kan fiang ngai ngai hau cha chun mi hi ria kan tuan chi na ka kam ma ni chun hriam nan tlai na kong hriam chong na kong kan vai tel lo ding si ti kha a ho pau ni kan thiam tak lo mi le kan ti kho tak lo mi si za khan ani win khan kan i win khan chiu ko tia ka ro a hlan mil te ka chu vadi chang ko silam hai le tu a khan kan tanrul bakhau amipi bu le Khrihfa timi le Chinmi timi cu identity pakhat thenok thalomi kan si ti kha kan pa le nih kan cawnpiak Reverend Sang awi te hna Reverend Sang or te hna kan pa la Paul ne Dr. David Van Bik te hna si ko se Reverend Hrang Nawl te hna zong nih si ko se an kan cawnpiak bak mi se Krifa timi cu a bu kan vai ṭhen den zongah Krifa kan timi le Chinmi ṭhen a control a kun caah khan Chinmi nih tonmi kha Krifa bu nih kan ton ve hau le Krifa bu nih a tonmi cu pastor zong kha an i thlak ve hrim hau ko timi kha chim ka duh le cheukhat cu mission budget khan ngeih lo tikah kan i bu hme te kan sanan ka chim duhmi cu mission budget dang tein cheuhra cheukhat lo in kan thawh le kan nih tuchan i mission rian ṭuanmi cu holistic mission ti si le holistic mission timi cu rawl zong ai tel ngandamnak zong ai tel sianginn tuahpiaknak zong ai tel viar makha caah khan kan mission ba zat hi zalong tein kan ram caah hman khawhnak lam hi a um le kan hman awk zong a si ve hrimhrim ko kan mah chat theng nih kan hman cu ti kan ti ti chim awk cu kan ngei cio rih lo na te in atu dothlennak i chungkhar fanu nu le fa zok khennak hei ti bantuk ten hapo zong a si khawh tok cu kan pe viar ko tiah ka ruah tlawm deuh le tam deuh zong kan si la cun IDP fan kan kawlmi zong kha tak ngaingai lo cun a hriamnam pakhat comi phoih le focus mi um ve bandung kha hriamnam ai tlai mi hna an ṭhawn nak ding le rawl thawn ei khawh nak hnga ding le an ṭhut to siarem nak hnga ding ka Khrihfabu nih i tel tikah don khan tu pakam ngai ve lo ti zong khin zakhat zakhat ruah kho se la chat separation of the chat and the state timi cozah le biaknak he ai ṭhen awk a si timi an chuahhnawhchannak cu raltuk ruang a chuakmi si lo. Biaknak lei uktu bawi kha cozah he an i pehtlaih tuk tikah an rak bawi tuk tikah le siangpahrang man kha amah nawl in an phuahnak te hna tiang an rak phak tik te hna a cheukhat biaknak labang nih cun Khrihfabu lawng si loin biaknak kha ningcang lo an hman le nupi ṭhiva ngei dingmi kong hmanh kha biakinn ah raithawitu sin nan chuahpi masala ti bantuk tiang te nak kha arak phak tika maka kha chuak mi sina Europe ram papo khe an theologian Duncan Forrester te hna an catial mi po khe kan rel tika state le cozah le biaknak he ram le miphun ca hmanh khat a rian tuanti awk kan si ti te a tang peng mi an si ko atu ti an khat tang peng mi an si le an mah state zong nih khen an ko khan an lai rel nak ah biaknak le hruaitu murka le o an khen ngai peng le khakha atu yan theologian paul an philosopher paul an catial mi kan rel tikah fiang ten kan hmuh kho mi se la kan ni hi pumpak khamnak la pumpak vancung kainak la pumpak sulnak le heltlak nak long tam deuh tuk i kan chim tikah kan khapo kha uh, ark herh tukmi pakhatnak ah rak biapimi si ve natin hi bantuk thil har taktak kan van ton tikah khan kan theology nih khan kan bible lehning nih khan a phan kho deuh ton lo lama kha phan kho deuh lomi ruangah khan dothlennak kan tu ruangah pakhat la pakhat i soisel si loin i fiannak atu bantuk baruahnak tete kan ngeihmi nih hen pepnak tampi kan pek cio ko la ti khan a han ruah cio mi si le cucaah Hi, hi thil pawl hi kan fian khawhnak hnga ding caah uh, biachim khomi a hngalmi nih bia an kan ruah i Khrihfabu tu nih an ni nan tho in an ni nan tho lo e tiah bu pakhat hruaitu aiawh in Khrihfabu nih phung a tuah tikah siseh biakhiahnak nganmi a tuah tikah siseh tangkong in ai pehtlaimi pastor kong he ai pehtlaimi bia a khiah tikah khin zat ceunak tam deuh hnatlak lo i nam khi a hmaan pek hmaan lo pek ah a ṭhat lonak cu bu ṭhen sual ah zatceu zatceu i ṭhen cu bu hme tuai lebang ca fak tuk la Khrihfabu kan thi ve lengmang la sadam saden ram do thlennak kong kan chim don lengmang bantukin Khrihfabu tampi an rawk ve kha bantuk pawl kha kan ni laimi mitlawm te nih a phot kan tuah khawh lo caah hin a tlangpi na biahalnak kha van leh ding ka duh bikmi cu kan Khrihfabu nih dothlennak tunai kan kan naupa nih van chim bantuk khan uh, dothlennak khan ah minung kan herh ve abawmtu kan herh ve rawl a herh ve thilri a herh ve hriamnam tlaih khawhnak ca ngandam zong herh ve thinlung a zawmi hna ca counselor zong kan herh ve therapist zong kan herh ve kha bantuk vialte ah khan force um dihlak ba khan van tang vir chiu kho ko sula kan Khrihfabu member le hruaitu pa zong nih hin a kan ni chu hi zawna hin tha kan chuah ve bak kha atu kum hi chu tia van te kho chiu sula kei chu yes ka ti ko la kan upa nih hna tlak i mipi nih zat cheunak tam de an hna tlak ding kan chim kho po chun yes ka se ati ati ve ding mi zong kha an tampi ve ko lai na tein an fan kawl dan tu kha ai dang cio cu caah zakhat zakhat ah sawma nak tam deuh nih an hna tlak tiang kha kan chim khawh hau ve timi kha han chim ka duh cu lo i bu ai then a si ah nung kho ti lo ding mi khrihfa bu kha tampi USCVC USA hman ah hin member zakhat tling lomi bu sawm li reng lo kan sari cho ah tu ah hin la kha ruang nai va buai ding i vai then ding a khan ani ready ri lo tiang ka mu ma chun mino pawl he ti tika hin kam mino pawl he Israel i am buai am mino hna tlung thloma tia khan kan mino he a tlungmi papoh nih hin an hong kir tik i an report hi pei support tu hna usih la thazaang pe hna usih la a kum thum kai pe la mo kum hnih kai pe ta la ati ati ding hen tampi ko la ti ka zum cheukhat cu hriam tlai i bak kha an simpi tlo zongah khan an thiammi tete tam tuk man ding an um youtube in an cawn khawh dih zei tu poh he an cawn kho ti an thiammi tampi um sinatein a dawn khantu bik cu kanmah mino hna nih kuma minung palei nih bak CEC USA in Malaysia mino zoh a kan tlung cun hna pawl zong nih hin at umbet chimmi a dong lo naite India CEC mino in minung pakua an tlung ṭhan le an dong lo le an va tlawnnak mun an hmuhmi hna an un nau pawl kut ke tlamtling lo pawl vialte an hmuhmi hna kong hi pehzulh tein kan bawmh hna rim hau fan kan kawl la ti lungput zong an ngei hna le hi caah hin A zei nih dah donh cem hna ti cun ka fapa ka tlung la ti sila keimah nih ka siang lo ma kha mi nu le pa kha puh ding si ti lo. Kanmah kan pawngkam hi Michigan hrawnghrang zongah khan kan fale kan tlung la an ti ah an nih cu kun ding hrim khan tinṭan pek cia mian si ko nain tun taktak an i thawh lai ah khan an nu le pa nih khan a thlauh cun thlauh ti hna lo nain mitthli he bak an i thlah ve vanlawng kun tiang kha mu. Na ma khakha Ah, zeipaoh si ah tiah a voikhatnak cu a mission trip hi kan ngei le kanmah bu hmanh khan minung paruk kan kal ni kum kha Malay tiang le India tiang kalmi zong kha kanmah bu kha pathum in i tel. Le kai chim duhmi cu Khrihfabu cio nih hin mino mission trip ti sersehlaw Laitlang ah a tlungmi cu dawtnak an ngei hrim. Zakhat zakhat dawtnak an ngei hrim. Kha hnu ah khan i van i sawm hna seh, tlangrai nih khin van tlunh hna sehlaw cioa raltuk hi thi ngam lo zongah umpi hna seh an i lawm tuk la kan laitlang mino paw kha malaysia zong mah kha kan chim ungzal mi hna si mino sin i bia kan chim tikah hin pathian nan theih pakhatnak si pahnihnak ah nan kaltak mi mino hna nan bawmh hna la ti pu pu solomon nih malaysia ka kal lai ah zei bia dah ka chim lai mino tampi sen bia ka chim lai ka ti cu lio a ka leh mi cu Laitlang an rak kir ṭhan ding si cun thiamnak he rak tlung hna seh. Lairam sernak ding cun thiamnak tampi kan her. An kal cang ko le an unau pawl tu kha van bawm ve hna seh. A ti le cu zong cu ṭha tein kan chimhmi hna ka si le. Mi hi cu nulepa in ai thok hmasa bik la cun Khrihfabu nih program ngeih piak bak hau. Ie tu na van chimmi kha na van i ṭuai kho dih. Kawlram kong, in tei kho la, mu tei kho lo. timi he pehtlai cun rian rang le fum deuh si le kan nih lai tlak hna kan tei cuahmah ve ko ka chin ram an tei cuahmah ko ka rian ram an tei cuahmah ko yakhain ram zong cu e pawl cu an tei ve cuahmah ko lan umnak hmun te khan dokheng tu col chang na kaw cio ma ko nai te Washington DC Capital House kan kal lio zong ah hin NUG pawl zong an hong ra cu yam boy bik nu nai ngan cha wan chi kan ti ko la cha ve ya zong ha ra nan a um nak khua zong ha kan chim ter lo man hna cha kan thla ko ko ama za kan kom kho ko na khan a um nak khua the in du lo US cho za ni lami sin na chim la lo ti tiang kan sen cho kamma le in advocate akan tu tu simi a crew le kan upa zong kha a maka chungah kumhra visa an pek la chaw thloma ve ko cu di ko chun i ka American Baptist nih an pekmi an hmanmi hna advocate kan kong i bia chimtu ding Burmese Acts tiang US cozah sin i approve an to i million som sri reng lo a tiang kan chuahpi tu phoi zongah khan Mirang hruaitu pakhat an thia chun Dr. David Van Bik fapa Van Lian Bik zong kha ai tel. Cun Pu Zo Tum Hmung ai tel. Kan mah CEC zong minung pathum kan i tel le State Department tiang kan lut le Kawlram Burmese Act zong he let an tim lo a ruang cu ho president an kai pa wa a khun an rak piu lio ah hin Republican he Democrat he an pahnih hna tla ten rak tu mi si rak i el lo ten rak co hlan mi si ca zei tak ma an let lai lo ti cu cu thong tha ta tak tam ban tun pi mi se kan ni i kan ba au pi cem mi tu cu Malaysia Care Center kan ser khawhnak hnga ding le ralzaam bawmhnak ding kha kan chim le Laitlang kong kha visa kan kal khawh lomi si tikah khan kan tlung ti kha report pek awk ṭha ve lo cozah sinah khan cun lakha kha cai chim ko sula tanai ngai lung i an cawl cangmi hi American Capital Hill nih hin ni fatin a hmuh tuta cun kan naupa i avan chimmi ka hmaan tuk cu Chinland Council le crew te hna pawl an cawlcanghnak hi vawlei cung pumpuluk nih a theih cangmi pawl an si makha cozah sernak ding ah a rak biapi tukmi kha a rak si le khakha party tam tuk um khan duh fawn ti lo le a dang pawl khi va chim lo va chim len hna selaw kan hek ti lo an ti la tu bawmnak million som sari reng man ka party tam tuk azung kho da kan pek la ti kan fiang lo ti bak ko cho ma kha cha kham party thar dil cha foi nan sau nun he rak foi rim lo ma cha chan CNF hi lai mi party vial te la chan sau bik akhane 2011 lio i New York i tin ran kra kai lio hen do lawyer pakhat chompiak tun kan som lama chan CNF kong ha ma ne ke ma nang tam duk thai le rak chim chu America New York lawyer pa ne le zeitluk an thazaang der fimnak cong kir u ti le sing hak chiah kan si leiba tam tuk zin kan kir khawh la ti le credit leiba le siang leiba nan bat mi chu tlun tak la ho mani ko ram cha hong in chok na la lo ti tiang ap kan chon piak chu mo le tu chong a khen misual nan si nan kan ti mi vial te laka khen kan tun lo mi te na so ko la sin na siang kai ko kan tun lo mi te na sual ngai ngai si cho dang pumpak sual mi zuk hmawm tuk tak te hna nak kan sual deuh rak si la khawan tuk pawl zong kha atu cu kan ram cha cha tia pathian ni miphun tampi van rat ti kan rak rat di tikah hin atu in van chim mi van le nak ah cun American choza zong ne kan thei kan fa kan naw zong ni an theih chin lamang e atu kan ra kap te cheu khat zong tlung mi nan van um ti kan tha jang tampi nga chu cun kan fa kan nau le nih hin uh, kan ram dawtnak thinlong ngeihnak hnga ding ca an mit hrimhrim an phak kha cun GTR udi nan tu mi movie hrim kha vai fan kawl nak i hman nak man in mino awareness tu nak ding ca khan clip tete in tu ai ni chiar thla e he share tu man kha ka lunga chok chu te azo mi cha a ti lo min um bak lo ma kha se le kam keima kan hnu thu mi zong kan ngui thak an tap ko nam ma voi hlei kwa zo mi man to ha dan zo than le nam mit mai te nan nge chiat nak lang peng kho cho a la khawan tuk awareness he kam min nong na sina tam deuh tu hau le kan ti mi vial te kal di la adok nak bi ka american ni hin direct ko ram va zuan no nak ding am vule a boi mi thil he tam tuk vawlei ah buaimi thil tam tuk Donald Trump president asi lio ka rak tlung se law ka tlanh peng ko ha ka thi than lo tiah ka chim peng a ruang cu ara van zul ta sela mi ong hlan te phoi kha voi khat va hau ta na sela a rawk thai ti la lo ti bang ka ruwa mi sada te khan vawlei thil cak mi kharak tam tuk ve tu zong ah cun Ukraine te hna chuak ma cun Nigeria ti lian te hna chuak atu ah Hamas kong te hna chuah tikah khan sina ten kan kan president thar nih kawlram kan teinak hnga ding ah atu hermi pakhat cu China i thlak ti hlah ti lawng bak hi si kawlram ko China i thlak ti hlah ti hi president Trump nih a ti khok bak tiah ka zum fawn ma cha cun thla tu cham ko se le adang American cu zeiti kan um po kan nung kala democrat tan mi zong kan rum thuma ve ko la la rupa piling kan mi ran tam arun thlo ma ko la tuan kholo po footstep kan ei peng che chem ko la khoi ka kan um po akhan lama kha kha si cha khan kan koran thlen nak ding tuan china he akan hropiak khola tu bantuk economic in pe su mu atu asia chana lulu in china ai khak lo an kan thara lo ti cha kan foi tu vial te nang ngam tuk mi se ma chu vial cha ka manin le kai lom